Mhuri yeZimbabwe makadii? Kune chishamiso chaitika mukati menzvimbo ino zvandikatyamadza zvikuru. Kune zvinhu zvinoshamisa zvinoitika mukati menyika ino. Ndofunga ndapinda mukati menzvimbo ino, ndiri mukati menzvimbo ino yekaroyi. Pane chiitiko chaitika chakatyamadza vanhu chekuti tine mhuri iri panapa paye. Eh, uyu ndiforomani wepano papurazi zviri kunzi pane chirombo chaonekwa mushure pokunge foromani vaakuda kurara nemukadzi wemuridzi pamubhedha. Mhuri yeZimbabwe zvinotyisa, zvinoshamisa zvinoitika mukati menzvimbo ine Zimbabwe. vana vanotaura kuti uroyi hauko mashiripiti hauko zvinoshamisa zvino hazviko asi ndashamisika nyaya yekuti mukati menyika ine zimbabwe pane chiitiko chaitika chenyoka mushure mokunge foromani ava vaakuda kurara nemukadzi wemunhu baba makadii tinosimba chii chaitika nhai baba ndiri kunzwa kutya kundame ndichitaura nemi chii chaitika ichi murezi vakundasanganaa nechirombe uyu chiri mushure mangu mandada kuvata nemudzimai uyu ona ndinaye muno ndinoshanda papurazi pano handina kuziva kuti mudzimai uyu akagadzirirwa kuti asi ndaane nguva ndichidanana naye ehe eh, ndazongoshambisikochisaka nechirombo chakadai so hei haa zvakaoma zvikuru Sekufunga kwenyu imimi muri kufungidza kuti mukadzi uyu akagadzirwa murume wake uyu anogara kupi? Ah, murume uyu anogara muno mupurazi muno tinoshanda tese papurazi rimwe chete. Maitoziva kuti munhu uyu mukadzi wemuridzi? Ndaitozviziva zvangu. Hei ndotya ndonzwa kutya zvikuru. Hei rega timbunza vamwewo vamwe vanhu varipo baba makadii? Tinofara makadii zvenyu? Chii chiitiko chaitika chinoitira kukatyamadza zvikuru chechirombo chandaona? Ndaona chirutsa sadza. Chii chiri kuitika baba? Baba zvaitika ndezvekuti ndatofonerwa naforomani wepapurazi pano achinditi huyai kuno ndakundikana kubuda mumba e, ndasangana nechiitiko chekuti paitika nyoka mushure mekunge ndaakuda kurara nemukadzi waanodanana naye e, anova mukadzi wemunhu imi motozviziva kuti munhu mukadzi wemuridzi chokwadi ndozviziva asi nhai foromani imi munhu uyu makatanga kudana naye riini mukadzi wemuridzi uyu ah, ndisikade kutaura zvokunyeba ndani gore rapfuura ndichidanana naye mudzimai uyu gore rakwana muchidanana naye mudzimai uyu hei chindonzwa kutya zvikuru nechiitiko chakafana chaitika papurazi pano patasvika saka imimi pamashedzwa muchiuya panapa Eh, maona nhau iyi yakamira sei? Mm, ah, zvandiomera ndo zvapa kuti ndizodeedza vanhu vose vari panze apapa nokuti haa ishuwa ndaona panze pachadza kuti pakazara vanhu vakasiyana siyana hei rega timbonza kuna amai vacho amai makadii amai vacho vari kungochema amai musachema zvatongoitika zvatongoitika izvi makadii amai vangu hei Imimi amai foromani ndanzwa kuti manzi mukudana foromani ava zvino munozvitorawo seiwo amai muchiri kukwanisa kuramba here muchiendera nemusha wenyu kana nemba yenyu asi imimi mba yenyu manga muchiri kuida asi imimi mune zvimwe zvinhu zvamakaitwa naforomani ava zvazoita kuti muzosvika panguva dzekunyengetedzeka kusvika pane zvaitika apa zviripo zvamaitirwa naforomani hei zvii zvamaitirwa naforomani azvi kuzosvika panguva dzekuti imimi muzosvika panguva dzekutadza kuchengetedza imba yenyu zvekusvika panguva dzoda kufambidzana naforomani awo hei mhuri yezimbabwe ndifunga muri kuzvinzwa kuti amai vaidana foromani vaine chinangwa chekuti vaiti murume wavo akanga avimbisa naforomani kuti achaporomora achipa mudhudhudhu pano papurazi hei babanyaya muri kuinzwa here Ah, ndiri kuinzwa nyaya yacho yakaoma. Munozvitorawo sei imi munyaya iyi? Mm, ah, pakaipa. Handina nere muromo. Eish, nhai foromani, mashoko api amungada kusiira mukati menzvimbo ine mhuri yeZimbabwe? Muri kuda kutsanangura kuti kudii pamhuri yeZimbabwe pamusoro penyaya yekupfimba vakadzi yevanhu? Apa ndimi foromani munotoremekedzwa. Munozvitora sei zvinhu izvi? Ah, zvisingadi kutaura zvekunyepa kumhuri yeZimbabwe. Chipfambi chakashata chinhu chekutanga. Zvechipiri, tisingade kunyeperana eh, vanogadzira chokwadi variko ende vanokwanisa kuzvigadzirisa variko.
Tanzwa kuti isusu murume wacho auya. eh, murume wacho waamai ava angave ari kupi ndoda kuti nditaure nemurume waamai ava murume waamai ava ari kupi aripo panze saka nhai baba ndanzwa kuti muri murume waamai ava ndokumbirawo kutaurawo nemi baba makadii tinosimba zvikuru kwazvo ndimi muridzi wemudzimai uyu chii chakaitika baba mafunge chii chakaitika baba ndiri kunzwa kutya zvikuru kuti muri kuona imimi pachiratidza kuti hey, pane chirombo chaonekwa pamudzimai wenyu chii chakaitika baba ndizvozvo chakaitika ndechekuti ini ndava ndichiona mafambiro emudzimai wangu naforomani baba vada kutochema vari kurwadziwa nemudzimai wavo kuti pane zviri kuitika pakati pemudzimai wangu naforomani ehe zvakandiitira nyore kuzviona sekuti tinoshanda tese papurazi rimwe chete ehe asi nekuzviona kwandaiita kuti nditaudzane naforomani ndaitya kuti basa rinogona kupera ehe saka ehe ehe ndakazopiwawo nhamba neumwe munhu dzamadzibaba noresi wekuharare kusouthry park mazobaba no rest kuharare kusouthry park Eh, ndizvozvo Eish. ndakapiwa nhamba dzavo nemumwe munhu ndikadirectwa kuenda ko kwa- kwa- kwavanogara mukatosvika kusouthry park kwavanogara kwacho ikoko Ndikasvikako kwavanogara ndikataura navo kuti pane zviri kuitika pakati pemudzimai wangu naforomani wekubasa kwatinosenza ehe saka ini ndikuda kuti mundibatsire ndizvionere ndega zvibude pachena kuti ndo zviri kuitika pakati pemukadzi wangu naforomani ehe saka mati baba norese wakandigadzirira zvawakandigadzirira vane mushonga wawakandipa wawakagadzira wakati zvichabuda pachena muchazvionera mega tinova runyoka mushonga werunyoka wakandigadzira wakanditi zvichabuda pachena hamusanetseke nkoenda yamonoita zvamunoita mhuri yezimbabwe muri kuzvinzwa kuti madzibani norets ari kugadzira mhando yerukawo rwenyoka rwerunyoka eh, ndizvozvo esh esh esh esh ndikauya kumba ndikagadzira zvandakagadzira ndakanyarara mhm. ndisina kana kumboudza mukadzi wangu kana zuva rimwe chete randakambotaudzana naye kana kutsanangurira mudzimai kuti mudzimai mamukadzi ane runyoka mukadzi ari kungochema kubva pandasvika pana pamukadzi ari kungochema ari kungowiwidza hayi mhuri yezimbabwe ndifunga munoona chiitiko chakafana chiri kuitika ichi